Yɛsan ka ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ nyinaa sɛ mo ani ne mo aso nyina gu so a mohwɛ ɛyɛ Nana Kwasi TV. Dwumadie a ɛtutu a na mobɛpue mu wɔ ɛyɛ Ɔdawuman. Wei yɛ Ohumkan Home Town Meeting anaa Hall Town Meeting a ɛkɔɔ so wɔ Ɔdawu-man ha sei na yɛde dwumadie yi rehyɛ so. Na saa mmerɛ deɛ yɛanya Daasebrɛ Ofosu Kwabi ayɛ bi ahwɛ ankasa wɔ ha nom a yɛpɛ sɛ yɛkɔgye n'ano di sɛm kakra ɛfa sɛnea ɛyɛ afahyɛ yi anaasɛ yɛka sɛ Ohum afahyɛ koraa no a Abakɔsɛm kakra a ɛwɔ ho no na aduyisɛm kakra nso wɔ ho, nti saa mmerɛ yi deɛ yɛnkɔ na yɛnkɔma Nana Akwaaba mfa mbra yɛn kasa mfoni so. Nana mpakyɛw wei deɛ ne deɛ meyɛ mo Akwaaba de ba Nana Akwasi TV so. Yɛ Ahenewa.
Yɛsi Nyankopɔn adom wo ho yɛ paa. Awurade adom yɛ ho yɛ ne nananom. yɛn ho yɛ paa. Yɛda Nananom no Awurade ase. Na nea ɔde baa no ara so a, yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ, yɛka sɛ ohumkan ohumkan a, yɛde ka nya nteɛ sɛ, afeɛ biara no moyɛ, modi dwumadie wei ahodoɔ abien. Deɛ ɛdi kan ɛni a yɛfrɛ no ohumkan, yɛwɔ ohumkyire nso wɔ hɔ. Yɛpɛ sɛ woka biribi kakra a ɛfa ohumkan no ho, ɛma abakɔsɛm kakra a ɛtai akyire. Yo, eh, nea ɛdi kan, Nana Kwasi TV, yɛda mo ase. Sɛ mote yɛ dwumadie a yɛredi yi, mode mo mfidie baeɛ abɛfa de rekɔ amansan mu nyinaa nti ɛda mo ase. Ɛyɛ nokorɛ, ɔkyeman yɛ wafahyɛ a yɛfrɛ no ohumu. Ohumu ɛwɔ mu ahoroɔ mmienu, ohumukan ɛna ohumukyire. Abakɔsɛm mu no, nananom aduannafoɔ a wɔwɔ kyemaa mu a ɛyɛ tafo, akyem tafo, ɔhe a na ɔdi wɔn anim, ɔkuru beni, wɔn na wɔhyehyɛ Ohumu no. Na Ohumu abakɔsɛm mu no, ɛhyɛ aseɛ firi akyem bun so. Ɛhɔ na berɛ mu mu. Ebun bi a na ɛwɔ ha no yɛfrɛ no Agyemprɛmu nso. Nananom kɔtenaa hɔ na afe so ɛduru mmerɛ bi a wɔte dede wɔ nsuo no mu. Nti ɛno na nananom nyansa mu no wɔhwɛɛ nsɛnkyerɛnne a ɛwɔ ho ɛna wɔde hyɛɛ sɛ fa no. Na ansa no yɛbɛdi ho mu biara no nananom firi bun so no wɔkɔɔ Akyemtafo. kɔtenaa hɔ nam nsɛm baako mmienu nti, ɛno deɛ yɛntumi nka ho asɛm wɔ ha. Nti wɔn kɔtenaa Akyemtafo. Nti ɛnam so ma Ohumu Ɔkyeman deɛ no, Tafo hen ɛna saa bɛrima Adu Piɛsa ɔno ɛna Prempren ɔhwɛ Ohumu nhyehyɛɛ ɛde ma ɔsagyefo, na ɔbɔ ɔsagyefo ne ɔkyeman amanneɛ a, ɔkyeman de ato dwa. Enti ohunhun no yɛ ɔkyeman afahyɛ a yedi no afe no apaa mu. Na nananom nyansa mu no, yenim sɛ afe biara nananom yɛ kuya. Wɔyɛ kuya a, eduru bere a wɔrebɛstarte atu wɔn bayerɛ a, Nananom ayɛ amanneɛ ato hɔ sɛ akyɛnse a edi ho mu ansa na nananom de wɔn ano aka wɔn bae kane. Enti ɔkyene ba biara no, sɛ yenni nhumu kan a, bayerɛ koraa womfa obi nka ho ano. Enti nhumu no ne titiriw ɛno no. Nana wei deɛ Nana Nana yɛbɛda ase. Nea ɛbaa yi nti a ɛte nyinaa ne sɛ woakyerɛ yɛn ama yɛahu ohum yi. Obi aka sɛ ohum kan anaa ohum afahyɛ no, wei deɛ no adu twam. Wo deɛ no ɛda nso ɛsene afoforɔ deɛ anaa? Yoo, nea ɛteɛ ne sɛ ɛnnɛ wonim sɛ nimdeɛ aba yi, sɛdeɛ yɛse tete obi ka, tete obi kyerɛ. Ɛnnɛ woreyɛ biribi a ɛsɛ sɛ wo nso wode wo nimdeɛ ɛfa ho na wopagya mu. Ɛno nti ohunu a ɛyɛ deɛ yɛn nyinaa di ne pɛ na amammerɛ no ɛna yɛakɔ tete mu a yɛpɛ sɛ nkyirima no ɛhu ohumu ɔkwan a ɛfa so ɛdi ne amammerɛ ɛwɔ mu. Ɛno nti na muhu ne saa no. Nana yɛbɛda ase. Deɛ ɛdi hɔ biom no, Mebina kasa afahyɛ, amammerɛ, ɛyɛ abosomsɛm, ɛnni kwan sɛ Kristofoɔ de wɔn ho gyigyim. Ɛno nso wɔn a wɔka saa, Nana, wowɔ nsɛm bi a bɛtumi aka anaasɛ wobɛbue ani wɔ saa nsɛm yi a wɔka yi ho?
Kɛseɛ so pi sɛ me a mete akonnwa kɛseɛ so yi, meyɛ Kristoni.
amammerɛ nsi Kristoni biara kwan.
Ɛna wɔka sɛ amammerɛ ne ahenni yɛ abosonsɛm a me menye ntom. Wɔkɔ Bible mu kora wɔ First King, Second King ahemfo nwoma. Tete no,
sɛbe Kwasi Buroni ɛna ɔbɛdaadaa yɛn ɛne ɛsɛ yɛde biribi de demokrasi ne president ne hwanhwan. Na na tete no Ghana ha, sɛbe nananom fi Mali, Mali Empire, ɔko ne Ghana Empire, sɛɛ tɛm na hemfo ɛna na wɔde di amanaman so, na abusua biara nso wɔ ne he. Enti ɛɛ ne obiara bɛka sɛ amammerɛ ɛsɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ woyɛ kristoni a amammerɛ wontumi nyɛ amammerɛ no me nko ara deɛ menyɛ ntom. Ɛnɛ wokɔ Jew man mu a baabi a Kristo no koraa ofiri no. Amammerɛ yi adwuma, yɛbɛkae akɔ Bible mu a,
ɛberɛ a ɛbaa sɛ
Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ
ɛɛ ɔde sɛ sɛ ɔnkɔyi Israelfoɔ yi Mose
Sɛ muhu nea nsɛnkyerɛnne ne nneɛma a esi yi duru baabi no, sɛ ɛnnɛ mmere yi a, nka wɔbɛka sɛ ɛyɛ abosomsɛm. Wɔhyɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔnkum odwan na yɛmfa ne mogya nyɛ apon biara no. Ne duu bere a owuo bɔfoɔ retwa mu, obehu sɛ fie a Israel wɔ hɔ.
Ɛnnɛ, yɛtwa odwan, ɛyɛ amammerɛ a Bible mu o, Nyankopɔn hyɛɛ
Mose.
ma ɔyɛɛ saa amammerɛ no. Ɛnnɛ bɛsi nnɛ yi, ɛda wɔ Israel mam na yɛtwa dwan wɔ ha a, na wobɛka sɛ ɛyɛ abosomsɛm. Me deɛ, ɛyɛ amammerɛ. Ka yɛn amammerɛ ho.
Anaa yɛbɛda ase. Bio mu nso no, yɛhwɛ First anaa Tete no kwan na ɛfa so yɛ amammerɛ yi a, ɛne nnɛ yi no nsonsonoeɛ kakra aba mu anaa? ɛɛ amammerɛ tete amammerɛ no ɛne ne deɛ nyinaa yɛ pa kyɛn sɛ bi a wo na wopɛ sɛ woyɛ dɛn wodane no na sɛ wopɛ sɛ wokɔ tete amammerɛ mu a ɛno na homubere yɛyɛ yi
sɛ mede ato dwa sɛ afi afi a ɛbɛyi yɛbɛhyɛ fa akwantu tenten ɔkwan a nananom faa so firi asante tsenaa kwae mu kõ ntokwa bɛsoɛɛ
e beebi a wɔfrɛ hɔ ɛɛɛ Ankani so wɔ sor hɔ. Hɔ na Nananom bɛtsenaa ansa. Nna nsuo ntsi, wɔpɛ berɛ wɔbɛhu Nkwani akwa yi na wɔbɛɛn ho. Yɛrebɛyɛ adeɛ wei ama sɛbe nkwadaa no a aba no ahu tete deɛ ɛsii tete no. Nti. Amammerɛ deɛ, yɛse ɔman biara a ne werɛ fi n'amammerɛ no, ɔman no yɛ dɛn? Ɛhwe ase. Ayɛ sɛ akonnwa a yɛdie. Sɛ woanhu akonnwa ho abakwasɛm a, bere biara w'akonnwa no yɛ dɛn? Ɛyɛ ketewa. Kwadu ho abakwasɛm a ɛwɔ w'akonnwa so a, ɛno na ade pagya w'akonnwa no. Enti sɛ nnɛ yi wohu sɛ Ɔdawu repagya a, na tete no, ɔdawu tumi aka sɛ ɔkyemaa mu ha no, yɛka sɛ ɔdawu hee ba a, obi repɛ baabi gyina. Nti ɛyɛ tete amammerɛ no na yɛasan ayɛ dɛn? Yɛabɛma so. Tete amammerɛ no na yɛasan ama so. Hwɛ nkyirimma yi a yɛaba yi a, amammerɛ ne amanneɛ no, yɛmfa yɛn ho nwuram te sɛ first no sɛnea na ɛteɛ no. Ana w'adi anidie ma wo wɔ afutu sɛm anaa nsɛm bɛ na bɛka akyerɛ yɛn nkyiri mɛyɛ ayɛ bɛ yi? Ɛɛ sɛ yɛka sɛ wɔn mfa wɔn nwura mu a, ɛnnɛ sukuu si ɛkyerɛ kɔɔkya sɛ yɛ amammerɛ. Yɛ wura fii ɛnnɛ yɛasan akɔ fa. Ɛno nti seesei ɛnnɛ neɛ ɛyɛ yɛhu sɛ asukuufoɔ no obiara ni agye Enti no, ɛnɛ wohwɛ yɛn nkwadaa yɛka nwensɛm ne adeɛ a, nyɛ sɛ nnɛ yɛn mmɔfra no wɔn de wɔn ewura mu wɔn rete amammerɛ no ase na first no na yɛn nkyerɛ nti no kɛɛ yɛayera ɛno nti na yɛse yɛnkan nkɔ tete atempɔn so na yɛkɔ tete atempɔn no so a neɛ na nananom yɛ no sɛbe yɛyɛ a yɛn ho bɛtɔ yɛn
Piaf. Dasebere ɔkasae faa nkɔdaa a anwummere wɔnenam kurom ne ade. Si so biom wɔ hɔ ma yɛn. Ah, sɛ ɛnɛ mo ara mo hu nkwadaa dɔm a
wɔn ba a. Ɛnyɛ na na menim sɛ mewɔ mmabun wɔ me kurom ha saa. Asukuufoɔ no mekyɛkeeɛ no, menyaa 2000 plus. Based on nneɛma no a me kyɛeɛ no, two thousand plus. Na sɛ wo wɔ mmabun two thousand ɛwɔ wo kuro mu a, na sɛ woanhwɛ nkwadaa ne daakye yie a, wo fie sɛ ɔkwan bɛn na bɛfa so. Ɛno nti na ama mahyɛ sɛ mmara no ato sɛ sɛ sɛ nkwadaa wɔ nyina ɛwɔ kuro mu adeɛ a, na ɛsɛ yɛbɔ wɔn daakye ho ban. Ɛno nti na maa mehyɛɛ sɛ ɛbɔ nɔnwɔtwe a ɛnsɛ sɛ akwadaa bi ɔkɔ sukuu. yɛbɛhu no abɔnten. Na maka no nso, mɛhyɛ mu den de ayɛ adwuma.
Mperewanyi nsɛm n'asɛm no nyinaa wɔ ayi a mahyɛ mu, ɛfiri sɛ wonya mfie du nwɔtwe a sɛ woyɛ sukuuni.
Seesei yɛahyɛ mmerɛ obi a wonya mfie du nwɔtwe bi a yɛkye wɔ abɔnten a mmara ne wo bɛyɛ dɛn ɛbɛdi. Oh na sɛ be eh, yɛ simpiri w'anyinsɛ ho kwan a wo abranteɛ no a wobɛnyinsa akɔla a wonyiiɛ no wo mmara wɔ hɔ sɛ mmara ne wodi
ɛfisɛ ɛyɛ defilement enti no yɛ a na kata so muamua so na ɛyɛ dɛn ɛwɔ ha yɛbɛhyɛ mmara gu hɔ no mu akɔla bi a wonni mfie du nwɔtwe no onyinsɛn a nipa a ne ne nyinsɛn ɛbɛma mmara ne wayɛ dɛn adi

Wo deɛ neɛ maka yi,
ɛfiri na ɛkoro yi, ɛdi bɛyɛ na awɔtwe mmienu a mmiɛnsa sɛ ɔde ɔdi akɔniaba. Bra bɛbusa sɛ ɛte sɛn. Ɛna a maka to a wode me ne atra nkonnwa yi bɛhyia ne ahyehyɛ mmara apɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa.
Piaf.
Na sɛ eh, mmɔfra no ba ha no dodoɔ no ara eh, agya na na ɛkuta wɔn. Mhm. Ɛkyerɛ sɛn?
Nea enti a ɛmu gya mu sɛ me baa mu he ka ho asɛm kakra.
Ohun mu brɛ
nananom so gya. Eti ɛneɛ
ahun sɛ egya no
ɛyɛ light.
Egya no yɛ light, ntsi ber biara no yeebedi hom a,
tsetse no yɛbɔ gyafunuma.
Ntsi gyafunuma no a yɛbɔ tsena ho ka mpaninnsɛm nye adze no, no na nam so ma nkwadaa no dze gya no yɛ dɛn? Ba. Ntsi ɔyɛ ahyɛnsodeɛ.
ɛno deɛ yɛtu ho anammɔn deda yɛne ɔman no ahyia yɛde nhyehyɛeɛ agu akwan so sɛ obiara a w'asase bɛba mu no wowɔ compensation a yɛde bɛma wo ama ɔman no ate aseɛ
nti ɛnyɛ ade foforɔ afei ne yɛde ato dwa
So yɛbɛda ase ne akwanya ne mmerɛ a ɔnya ma yɛ. Me nso meda mo ase.

ɛba bɛhwɛ. Na yɛntumi mma ha kwa. Ɛsɛ sɛ yɛbɛsi nananom so na nananom bi anim nyɛ deɛ ɛba. Nti wohia yɛ mediafoɔ, Nana Kwasi TV ɛna Akyɛmansafoɔ ɛne ɛwɔ ha a, yɛpɛ sɛ yɛba. Na yɛn nso abakwasɛm a yɛate wɔ nsuo yi ho, yɛn nso yɛtumi bɛfa mu biribi. Ɛnti na mohuu yɛwɔ ha yi. Depend for example. Nana kɔ ɛba. Ɛdi ka mo akɔ aba. Ah, ɔno po ah. Ɔno po ah.
mo de paano bae ɛwɔ ha ok ɛɛ nsu yi a egyina mu sisi yɛ yɛfrɛ no asuo kwaneakwa na ne din biom nso ne ɔbatampa kwaneakwa nea nti a yɛfrɛ no ɔbatampa no ɛyɛ nsɛm bebree. Yɛn nananom firi asumgya na wɔbaeɛ. Nti wɔtwa pra no. Wɔtwa pra no a wɔbaeɛ no, na wɔhwehwɛ baabi a wɔtena a ɛbɛyɛ yie. Nti wɔde kan kɔtenaa ankani so wɔ akyiri ha sei. Na tete no, wɔbɔ sɛ wɔba sese a, wɔhwɛ baabi a nsuo wɔ. Nsuo a edu ɔpɛ ber a ɛnnwe na ɛbɛboa wɔn sɛdɛ bia wɔbɛnya bi anom ade ayɛ wɔn nneɛma. Ntsi wɔkɔɔ anka ne su no na wɔbaa wɔn enyim. Ntsi wɔbae no wɔbɛtoo nsuo kwaneakwa. Ntsi wɔhwɛɛ na nsuo no the way a ani tse na aber biara na ayɛ clean na wɔse no aha deɛ ɛm sɛ ɛyɛ. Na wohwɛ nso a ekuro yi Kɔ ne kɔ no wɔtwa kuro no ho ahyia wɔkɔ ara na ɔhyia nsuo no ɛda anim ha no ɛno nso yɛfrɛ no ahofra ɛna kuro no ɛhyɛ mfimfini nti tete no na ɛno ne nsuo a wɔde yɛ wɔn adwuma na wɔkɔ kuro mu no ɛna wɔkɔhuu sɛ Ɛtwerɛ, cave, ne din ne Ɛtwerɛ. Bɛyɛ aduasa nsia, about thirty six, ɛna ɛwɔ kuro no mu. Ne nyinaa na tokuro wɔ mu. Nti wowura mu nso a, na nsuo nso wɔ cave no mu. But wowura cave no a, na ɛde wo akɔpue baabi a. wɔfi baeɛ no anka ne nsi hɔ no na de wakɔ akɔpie hɔ nti cave wei tumi kɔ ha na wei akɔ ha na wei akɔ ha nti na ayɛ sɛ ɛtwerɛ bebree wɔ hɔ nti nea ɛbaeɛ ne sɛ ɛsiane sɛ nananom ba no ɛyɛ ko ɛna wɔde baeɛ wokɔ a na wodi wo nyɔnko so a na wafa n'asase na wogu so a na wokɔ nti wɔn yɛ trapra na wɔbɛdi ha na wɔayɛ champions wɔ ha nti aha na ɔmo operate to other places nti ɛyɛ sɛ atamfo no ba na sɛ ɔmo ba sɛ ɔmo na ɔmo ba bɛko a uh, through esuo kanea kwa na esi obi so so okay monkɔ hyɛ saa cave no mu ɛyɛ twere no mu na ɔmo kɔ hyɛ twere no mu a mmarima no a ɛkɔ ko no ɛna ɛbɛkɔ akɔ hyɛ twere no mu nti na ɔmo nyinaa ɛkɔ na ɔmo agya mmaa ɛne nkwadaa. wɔ akyire but ɛyɛ eh, very ayi sɛ wobɛba kuro no mu obi a wokɔko na wobɛkɔ na nkwadaa ne mmaa nko ara na ɛwɔ hɔ tete no yɛne ɔbaa nkɔko ɛna yɛne akwadaa nkɔko mmarima na yɛne wɔn kɔko nti ɛba saa no a na afei wɔn yɛ confuse nti na ɛba saa afei wɔn ne mmaa no redi agorɔ nti agodie mu no Mmaa agodie deɛ ɛwɔ sɛnea ɛteɛ. Nti ayɛ sɛ nea wakɔnya mpena bi a ɔne no ɛhɛ bɔ nkɔmmɔ na mmaa no aba na wɔn aba abɛkye adwee no bi na wɔn de ayɛ aduane de ama wo. Tete no ɛna na wɔn kyerɛ sɛ wonya we adwee no bi nko ara deɛ a na wo werɛ fi sɛ wɔbɛko. Nti afei wo ne mmaa no bɛdi agorɔ wobobɔ wɔn to na wɔn nso bɔ wo. Ɛhɛn nti ɛyɛ saa a ɛsiane sɛ saa time na phone ni hɔ Nti no, na yɛfrɛ biribi sɛ wofrɛ wo nyɔnko a wobɛbɔ hu wuu wowɔ yi wuu ɔhu sɛ wote echo sound no nti echo sound no na ɔmohu sɛ no biribi asi kyɛ sɛ mmaa no atumi adeda mmarima no wɔ kwan bi so nti na ɔmato asi wɔn so na ɔmaku wɔn ɛkɔɔ so ara na kyɛ sɛ obiara ntumi ne atwerɛsofoɔ nko nti sɛ woba na wodu adanse na ebisa sɛ wokɔ he wokɔ kuro no a ɛtwerɛ no wɔ so no anaa ne ama wɔn ne sɛ hɔ deɛ ɔkɔ a wɔnsan mma nti kuro no a ɛtwerɛ no wɔ so no na da no ɛtwerɛ so
Ɛtwerɛ, ɛfi ɛtwerɛ no so, ɛtwerɛ no so, ɛna dane ɛtwerɛ so. Now, yɛsɛ yɛyɛ ɔdawufoɔ, yɛyɛ dawufoɔ. Dawu no, n'asekyerɛ, ɛne sɛ, ɛsiane sɛ ɛmaa no ba ɛbɛfa nam no na wɔde yɛ aduane ma wo na wodi a wobɛdi dɛ but at the end of the day no wobɛwu sweet bad ɔdɛ wuo so ho enti ɛhɔ deɛ ɔkɔ a wobɛdi dɛ but wobɛwu enti ɔdɛ wuo ɔdɛ wuo na ɛyɛ ɔdɛw enti ɛma ɛnya din ɔdɛw twerɛ so. Enti ɔdɛw no nso no, ɛnyɛ kuro baako. Ekuro mako mako du mmiɛnsa na ɛhyɛ twerɛ so kuro yi ase a wɔn nyinaa yɛ dɛwfoɔ. Ɛɛ yɛn nananom no, wɔbɛtena ha no, ne yere ne Adubiase, ne ba panin ne Odumase, Prankɛse, Boadua, Anweam, Subi, Wɔn nyinaa hyɛ twerɛ so ase. Kyea, Banka, Mmoronnaa mu, Adausina. Adausina sei no, ɛyɛ Ɔdawusin. Ɔdawufoɔ no baeɛ no, na wɔgyaa nnipa no bi wɔ hɔ sɛ wɔntena hɔ because wɔn sɛ wɔn wɔ strategy for war. Eti motena hɔ na mo spy de ma yɛn. Nti ɔdawu no sin a ɛwɔ kotokufoɔ no mu a wɔn spae de ma yɛn nti sɛ wɔn anfa de side na sɛ wɔn fa de ada side a adosinafoɔ no de information ɛdɛn ɛbɛba ne ehu how to counter their attack nti ɔdɛw twerɛ so no ɔyɛ ɔdɛwuo woba na wobɛdi dɛw ho maa no na sɛ wodi da a wobɛwu ɛna ɛma ne da ne ɔdɛw twerɛ so now going forward. Asuo a yɛgyina mu seseɛ yi, wɔayɛ nneɛma bebree de ama kuro yi. Ɔno ne nsuo a ɔni kɔmfoɔ na ɛba. Nti ɔnya tra nsuo yi ɔsan so da anim ha. Yɛfrɛ no atwakan. Atwakan kyerɛ sɛ wobɛdi kan atwa ne kane ansa na wakɔ w'anim. Nti ɔtra ayi no pɛ. Ɛsɛ sɛ megye ho. Sɛ sɛ no na ɛbɛma kuro no ɛtwerɛ so no yɛtumi de akyerɛ sɛ wei na ɛfrɛ no ɛtwerɛ no na ɛtwerɛ no so nso ɛne aha so it's about from the 16 1635 till now this is what I know